jitħattu flimkien mas-salib li huma lanterni partikolari li ma tantx naraw bħalhom firħula oħra qegħdin narawha fuq in-naħa ta' isfel eh, tal-iskrin. Lanterni li huma sbieħ tal-ewn iswed u mbagħad għandhom dik il-ftit eh, burdura tar-ram magħhom illi ser ikunu qegħdin jimxu flimkien mas-salib. E, hawnhekk qegħdin naraw ukoll li uħud mill-fratelli li qegħdin iġorru dan is-salib u dawn il-lanterni Wieħed minnhom issa qegħdin naraw ix-xott tiegħu huwa mamma, tiġifieri il-kapoċ tiegħu qiegħed jattilu wiċċu kollu. U dan jista' jagħti l-każ li dan il-persuna qiegħed jagħmel din il-mixja f'din il-purċissjoni b'wegħda illi ħafna kienu dawk b'mod partikolari fl-ibliet tal-Kottonera illi kienu jagħmlu dawn. Erba' passi l-bot kien hawn drawa partikolari forsi anka minħabba ir-rabta li kellhom mal-baħar fil-Belt Vittorjoża fil-Birgu li hemmhekk kien ikun hemm ammont konsiderevoli ta' nies li kienu jġorru il-ktajjen, illi dawn x'aktarx kienu jkunu ilsiera li nqabdu fuq iċ-ċfna illi meta kienu jinħelsu jew jaslu lura ix-xatt kienu jagħmlu din il-wegħda partikolari illi jkunu qegħdin jimxu bil-ktajjen li jkunu marbutin biha.
Tibda issa il-banda San Ġorġ ta' Bormla b'diversi marċi funebri u sissa qed jendiġa semma xek dak illi ħareġ sissa minn ġewwa il-Knisja l-Kolleġġjata ta' Marija Makulata wieħed irid isemmi wkoll il-apparti il-banet ħajkun wkoll l-scouts ta' ħattart anke wkoll l-Scouts eh, ta' Bormla li nafu wkoll kemm huwa b'saħħtu il-grupp tal-Scouts f'din il-lokalità. Qegħdin naraw, konna qegħdin naraw fuq l-iskreens tagħna lil Kostantinu, l-Imperatur Kostantinu. L-Imperatur Kostantinu illi u kif huwa magħruf huwa iben l-Imperatriċi Elena, Santalina, illi kienet marret tfittex is-salib ta' Kristu u allura iwassalna sabiex issa hawnhu dan li qegħdin naraw fuq l-iscreens huwa Kostantinu l-Imperatur Kostantinu illi ommu Santalina kienet marret tfittex is-salib ta' Kristu li ma salib imbagħad jingħad li kien ittieħed lejn Ruma. U l-qegħdin ngħidu Ruma anka Ruma meta nisimgħu b'dawn it-tradizzjonijiet u b'dawn l-aneddoti wieħed irid jgħid ukoll li hemmhekk hemm l-iskala santa istaraċ imqaddes li jgħidu li kien tela sidna eh, Ġesu Kristu. Eh, naraw li bħalissa is-salib ser ikun qiegħed joħroġ minn ġol-knisja, jitbaxxa fuq l-idej minħabba il-kobor tiegħu u ikun qiegħed joħroġ eh, hawnhekk fuq it-suntier eh, tal-kolleġjata. Eh, taraw li blima kawtela u attenzjoni ikun qiegħed joħroġ dan is-salib illi anke kif għadna aktar qabel, f'irħula u fi bliet oħra ma jkunx qiegħed joħroġ f'din il-forma imma jkun qiegħed joħroġ forma ta' salib kbir u jissejjaħ bħala it-tronku.
Ekku l-ewwel eh, vara nistgħu ngħidu li ħarġet u dan is-salib li qed jagħmel referenza li qed jen kienet toħroġ proċessjonalment fil-festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes nar it-3 ta' Mejju. Din il-festa tiġi organizzata mill-Fratellanza tal-Kurċifiss, l-Anġli, Odoraturi u Maxol fl-injam ta' Vincenzo Bonnici u saru fl-ewwel nofs tas-seklu 19. Is-salib huwa tal-Libanu u sar minn Pawlu Buġeja fis-sena 1800 82. U prattikament allura dan is-salib joħroġ, kien joħroġ darbtej, darbtejn fis-sena dik fil-3 ta' Mejju u propju fil-festi ta' jum il-ġimgħa mqazza. Fil-ġurnata tal-lum, il-ġurnata ta' jum il-ġimgħa kbira.
Hawnhekk wieħed jinnota kemm għandu xogħol mill-isbaħ dan il-salib Salib illi huwa skolpit u għandu l-irjus u l-kartella tal-inri illi huma indurati bid-dem. U kif qal tajjeb Aron joħodna mhux għexieren imma aktar minn mit sena lura fi żmien. Hekk u qegħdin naraw xott mill-isbaħ tiegħu. Hemm l-iskultura li għandu dan is-salib li huwa akkumpanjat minn dawn iż-żewġ anġli li qegħdin naraw li huwa simbolu ieħor illi jirrappreżenta l-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-toro issa ntilew bin-nies għaliex il-Bormliżi u dawk li jħobbu l-ġimgħa l-kbira ġew biħġarhom sabiex ikunu qegħdin jaraw din il-purċissjoni waħda mill-purċissjonijiet antiki illi joħorġu fil-gżejjer Maltin. Uħut minnhom xi kultant meta tibda tara nies ta' ċertu età u tara dan l-ambjent li l-lum imdawrin biħa ħana bizbis nħarsu lejn faċċata. Min jaf kemm jiftakru ġimgħa kbira li toħroġ f'ambjenti differenti minn dawk li qegħdin naraw illum.
Il-kottonera illi il-kult tal-ġimgħa mqazza huwa wieħed b'saħħtu ħafna, kien b'saħħtu u għadu b'saħħtu ħafna. U interessanti l-fatt illi f'tlet lokalitajiet illi imissu ma' xulxin f'dan il-ħin insibu tlet purċissjonijiet għaddejjin. Din li qegħdin nassistu għaliha minn Bormla, u mbagħad insibu purċissjoni antika ferm ukoll dik li toħroġ mill-kolleġġjata dedikata lil San Lawrenz eh, fil-Birgu, anke wkoll il-purċissjoni bil-vari tal-ġimgħa mqazza li toħroġ mill-Bażilika ta' Maria Bambina fil-lokalità ta' l-Isla. Irrid insemmi wkoll il-birgu tradizzjoni eh, inżammet interessanti ħafna il għaliex il-vari mhumiex bħal ma naraw f'lokalitajiet oħra imma huma imlibsin bħal ma wara kollox huwa it-titular tal-Kolleġġjata ta' San Lawrenz. Umbat ehm, vara li tiġbed ħafna u ħafna devoti u ħafna u ħafna nies Hija dik eh, ta' Redentur tal-Isla. L-Isla li Redentur joħroġ tliet darbit fis-sena, darba minnhom li jallum propju fjum il-ġimgħa l-kbira.
Għal eh, fejn firħula oħra, unkawnek, nkunu għedin naraw illi il-furċini ikunu libsin iż-żimarra, iż-żimarra li mhijiex kunfratija imma hija libsa sempliċi dritta illi anka fl-imgħoddi dawn iż-żimarri kien ikollhom kuluri partikolari li kienu jkunu marbutin ma' vari partikolari. Hawnhekk naraw li l-forċini huma libsin pajzana bil-ġlek u bl-ingravata imma għandhom faxxa li turi li qegħdin jagħtu servizz mal-vara partikolari. Naraw il-Pitru, il-Pitru, Ġagbu u Ġwanni li issa wkoll ħarġu mill-kolleġġjata flimkien mal-kumplament tal-apposti. Pitru, Ġagbu, Ġwanni li jimxu flimkien dan anka il għaliex kif hemm miktub fl-iskrittura Illi dawn kienu it-tlieta it-tlieta postli illi flimkien ma' Sidna Ġesu Kristu kienu marru fl-ort tal-Ġetsemani ma' Sidna Ġesu Kristu fil-lejl li għadda meta mar jisar.
L-ewwel parti li qegħdin naraw prattikament f'kull purċissjoni tkun dik li fakkarna u ċelebrajna nhar il-Ħadd li għadda propju fjum ħadd il-palm biex minn hawn ftit ħin ieħor ukoll nibdew nassistu għal it-tieni vara li toħroġ minn dan is-sett il-vara tal-ort li minn hawn ftit ħin ieħor ukoll nibdew narawha tfeġġ fil-bieb ta' din il-kolleġġjata. Interessanti il-fatt li għednilkom ftit tal-ħin ilu li t-toroq pratikament eh, kienu vojta imma issa qegħdin naraw differenti minn dak li rajna u dim il-knisja letteralment eh, u appakkjat bin-nies Biswit il-knisja wkoll naraw il-banda eh, San Ġorġ ta' Bormla tas soċjetà fl-Armonja San Ġorġ ta' Bormla u bla dubju ta' xej mbagħad ikun hemm aktar nies quddiem il-gażin tal-banda li għadni propju kif insemmi qegħdin taraw eh, il-banda li hija l-unika banda li jkun hawn ehm, preżenti f'din il-lokalità fil-ġurnata tal-lum f'jum il-ġimgħa l-kbira. Tradizzjoni li daħlet ftit tal-jiem ta' snin ilu, propju sentejn ilu, hija marbuta ma' din il-banda li se nkunu qegħdin ukoll narawha fil-ħin illi l-banda tibda l-mixja tagħha illi jekk ma nisbaljax il-post tagħha jkun qudiem il-vara il-kbira. Din is-sena wkoll il-banda San Ġorġ ta' Bormla se tkun għadha timxi bil-pass, il-pass li jkun tant meqjus Pass interessanti ħafna li se nkunu qegħdin naraw pratikament li kif jibdew sa tmiem ta' din il-purċissjoni il-banda San Ġorġ ta' Bormla ma tiqafx imma tibqa' għaddejja bil-pass li dan nkunu nistgħu wkoll nitkellmu dwaru kif il-banda San Ġorġ tibda l-mixja tagħha. Aktar personaġġi li jkomplu ħirġin mill-kolleġġjata huma ħafna dawk li jipparteċipaw u jieħdu sehem mhux biss fil-ġurnat, mhux biss hawnhekk f'Bormla, imma min jaf Etienne kemm volontiera. Hawnhekk għal ħafna dilettanti bħalma jiġri f'Irħula u bliet oħra fejn toħroġ il-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira qisha għalkemm imbagħad hemm stennija għal nhar il-Ħadd li ġej. Ma xorta waħda jkun hemm dik in-naqra ta' diqa qisha għaliex il-preparamenti li nkunu tħanna fihom dawn l-40 ġurnata minn ras ir-randan li llum il-ġurnata wieħed irid jgħid ukoll li hemm bosta eh, parroċċi li organizzaw ukoll eh, purċissjonijiet li jgħinuna wkoll nimxu din il eh, dan il-żmien ta' preparamenti ta' fidi fosthom il-purċissjoni li ssir bl-istatwi devoti ta' Ġesu Redentur, il-purċissjoni li ssir nhar id-duluri li fakkarna l-ġimgħa li għaddiet. U meta qegħdin ngħidu fakkarna l-ġimgħa li għaddiet, illa li din id-devozzjoni daqstant qawwija lejn Marija Dolorata nsibuha biss fil-gżejjer Maltin. Tantu hekk li mhijiex laqqas biss huwa jum obbligatorju tas-sawm. Jekk imorru erba' passi l-bot minna. Qed tgħid tal-jum id-duluri.
Tal-jum id-duluri. Jekk imorru erba' passi l-bot minna, jum id-duluri ma jiġix iċċelebrat. Kważi kważi fl-Italja, eh, kolli nazzarda ngħid kważi kważi għalija jien niskrupla li llum hija ġurnata ta' xogħol normali li imorru x-xogħol xorta waħda, imma mbagħad eh, nhar it-tnejn hija vakanza li jom mela għaliex hija l-Paskwetta u jkunu qegħdin ifakru il-qawmin ta' Sidna Ġeżikru. Imma dan huwa tradizzjoni, dan huwa l-kultijiet illi lilna jagħmluna distintivi minn popli oħra. U għalla ħares nitilfuhom dal-affarijiet, jiena perswas illi Illum hawn xi jfixkel, però perswas, perswas illi daw l-affarijiet wieħed ta' min jibża' lihom, drawwiet oħra tieħu gost eh, tara bħal ġurnata tal-lum tgħaddi minn diversi bliet u rħula qed jien illi ma jkunx hemm purċissjoni tal-jiem tal-ġimgħa mqaddsa ma madana kollu diversi soċjetajiet mużikali, diversi individwi xorta waħda bħallum jimmarkaw din il-ġurnata permezz ta' l-arbli li jinsabu fuq il-bjut. Bil-bnadar tal-lum prattikament kollha jittajru mezzasta inkluż hawnhekk eh, fil-lokalità ta' Bormla fejn wieħed jista' jinnota wkoll biswit il-knisja anke wkoll dak li huwa armar li jintramma fil-bliet u l-irħula tagħna llum. Ma jkunx il-kulur aħmar li jiddomina imma fil-pjazet tagħna f'dawk il-lokalitajiet li hemm il-purċissjoni hekk qegħdin naraw, hekk qegħdin naraw il-bandiera tajra Mezzasta jekk qed nara sew hemm il-ċof iswed fuq li jimmarka wkoll il-vistu, il-bandiera eh, tal-art imqaddsa. Dawn huma tradizzjonijiet sbieħ, dawn huma tradizzjonijiet li għandna nibżgħu għalihom. Aħna ftit tal-ħinilu konna ġejjin fil-lokalità wkoll taż-Żejtun, tara tperper fuq il-bjut ehm, numru kbir ta' bnadar, bnadar ta' Malta, bnadar ta' reliġjon, bnadar tal-art imqaddsa.